Pamakal, apa habar pian ni dikiau awan Bapak Camat?
Ini kai ni. Inggih pamakalnya. Sidin tu mangiau aku manakunakan nang bahari-bahari jua. Masalah apa tu Pamakal? Itu pang, manakunakan masalah pil bakal kampung malingkung ini. Jadi sebagai seorang pemimpin nang dimurkasi, demokrasi pembakalai
tahu ai. Itu jua ai nang handak ku sambat dari tadi. Eh. Sampai mana tadi aku bapander? Gara-gara seikung ini pang timbul aku kada ingat. Uh...
Tahu wae pambakalai.
nah, jadi buhan ikam tahu aja kalau apa artinya dimorkasi itu? Uh, eh, jangan pina mantih muntung. Nah, jadi intinya Ini intinya aja lah. Bubuhan ikam berataan, aku bulihakan mancalon sebagai bakal calon pembakal di kampung Malingkung ini. Gasan berbagai macam baurusan, baik itu kartas mangartas maupun piduduk pilbakal, batakun ha lawan sekdes amak, biar inya nang manampik,

Baiklah, acara selanjutnya marilah kita persilahkan kepada Bapak Pembangunan Kampung kita, Pembakal Ibat. Gasan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Hayo. Maaf pembakalai, maksud ulun gasan menyampaikan sahapat dua hapat pandir gasan sangu kepada calon pembakal selanjutnya. Kepada pembakal ibat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya bubuhan ikam tahu hajalah, jadi seorang pembakal tuh ngalih Pukunya ngalih banar tu pang, banyak banar nang digaduhi, mulai dari kamaslahatan warga di kampung ini, dari alit sampai ya. Nah jadi intinya ja lah, ini intinya ja.

Sama aja lawan persyaratan orang hendak melamar gawian tu nah. Aku hanya tahu kam, ini artinya seleksi administrasi. Sangkaku artinya kita memberi duit supaya urusan lancar. Kaitu nah.
Amun aku tahu berataan persyaratannya, aku siap. Buhan ikam tahulah, samingguan aku menggawi ini aja. Ini nah, riwayat hidup ini nang maulahakan Ahmad Balsam nang sakulah di sakulah Arab Ibtidaiyah. Pangalaman bergawi, aku magang di wadah guru subli, talu hari mamipik kacang di kabun sidin. Pukuknya langkap barataan tu pang.
Amun ikam mang, ih ikam memadam, Langkap lah.
Ini umpat batakon lu Bapak Sekdes lah. Ulun nih amun langkap, langkap aja pang. Tapi nang jadi piduhal, pian tahu aja kalau satumbangan arwah abah ulun menghadap kepadanya. Tuhan pemilik semesta alam, mau tak mau, suka tak suka, ulun nang menggantiakan jadi kepala rumah tangga, maha ragu dan menjagai ading wan mama. Aku tahu ai, intinya ja nah. Hmm, imbah bakisah pada kuran ulun tadi, persyaratan nang ulun bawani sama aja persyaratan nang ulun mendaftar begawi sebagai humas pemdes di kantor pambakal ni jua. Kada mungkin pang pian kada ingat. Ingat ai kalo, maka pian urang nang bahari paling parak lawan ulun. Ingat kalo pian. Ayo,
kadida polusi. Amunnya ini kada langkap makai lincai aja.
Hadang dulu Bapak Sekdes, parsaratan nang ulun bawa ni langkap aja. Coba lihati pian. Nah, Tinggal mangganti tanggal, bulan, tahun, lawan tujuan melamar gawi yang banar ai. Ih, jakanya kada maras lawan si ikung nang ini lah, lawan muha si ikung nang ini. Kada ku terima tu pang pesaratan ikam nih. Heh, sudah gin. Dengan ini